F'dak iż-żmien Ġesù qal, Kieku jien kelli nagħti xhieda fuq in-nifsi, ix-xhieda tiegħi ma kinitx tkun minna. Hemm ħaddieħor li jagħti xhieda fuqi, u jiena naf li x-xhieda li jagħti fuqi hu hi minna Intom bagħtu tistaqsu lil Ġwanni u hu ta xhieda għall-verità. Mhux għax jien għandi bżonn ix-xhieda ta' bniedem, imma qiegħed ngħidilkom dan għas-salvazzjoni tagħkom. Għax dak kien musbieħ jixgħal u jiddi, u intom għal ftit ridtu tifirħu bid-dawl tiegħu. Issa jien għandi xhieda akbar minn dik ta' Ġwanni, għax l-għemejjel li tani l-Missier biex intemmhom, jiġifieri dawn l-istess għemejjel li jiena qiegħed nagħmel, jixhdu għalija li kien il-Missier li bagħatni, u dak li jagħti xhieda fuqi huwa dak stess li bagħatni, il-Missier, li intom la qatt smajtu leħnu u lanqas rajtu l-bixra ta' wiċċu. U l-kelma tiegħu ma tinsabx fikom, għax intom m'intomx temmnu lil dak li huwa bagħat. Intom tistudjaw l-Iskrittura għax taħsbu li fiha Hemm il-ħajja ta' dejjem. Din tagħti xhieda għalija. U madanakollu, ma tridux tiġu għandi biex ikollkom il-ħajja. Jien ma nieħu ebda glorja mill-bnedmin, imma jiena lilkom nafkom Naf li l-imħabba ta' Alla ma tinsabx fikom. Jien ġejt f'isem Missieri, u intom ma lqajtunix, jekk ħaddieħor jiġi f'ismu stess, intom tilqgħuh. Imma kif jista' jkun li temmnu, intom li tieħdu l-glorja mingħand xulxin, Waqt li xejn ma tfittxu l-glorja li tiġi mingħand Alla waħdu? Xejn la taħsbu li se nkun jien li nakkużakom quddiem il-Missier. Dak li jakkużakom huwa Mosè li fih għedtu it-tama tagħkom. Għax kieku kontu temmnu lil Mosè, Kontu temmnu lili wkoll, għax Mosè fuqi kiteb. Imma jekk intom ma temmnux dak li kitbilkom hu, kif se temmnu dak li ngħidilkom jien? Il-Kelma tal-Mulej, Tifħir lilek Kristu. Inti tagħraf il-ferħ tal-evanġelju ta' ħajja meta sottomessa għal Kristu? Dawk li opponew lil Ġesù irrifjutaw li jaċċettaw l-awtorità divina tiegħu u l-istqarrija li hu l-Iben waħdieni tal-Missier. B'suppervja u b'arroganza Huma riedu mingħandu evidenza għal din l-istqarrija messjanika u l-ugwaljanza tiegħu ma' Alla. Ġesù jwieġeb għall-akkużi li sarulu bl-evidenza ċerta tax-xhieda tiegħu. Biex din l-evidenza tiegħu tkun kredibbli, kien meħtieġ tal-anqas tnejn jew tliet xhieda. Ġesù jibda d-difiża tiegħu billi jsemmi lil Ġwanni l-Battista bħala xhud, għax Ġwanni ipponta lejn Ġesù pubblikament bħala l-Messija u ta xhieda għalih repetittivament tul ħajtu kollha. Dan insibuh l-aktar fl-ewwel kapitlu tal-Evanġelju ta' San Ġwann. Ġesu jgħid b'mod ċar li xhieda akbar tal-identità tiegħu huma s-sinjali li wettaq Hu juri lilu nnifsu fil-ħidma tiegħu, mhux biex jipponta lejh innifsu, imma biex jipponta fuq il-ħidma ta' Alla fih u permezz tiegħu. Hu jpoġġi lil Alla bħala x-Xhud Suprem tiegħu. Għal dawk li jaqraw bir-reqqa t-Testment il-Qadim, b'mod speċjali il-kotba ta' Mosè, huma jippuntaw lejn Ġesù bħala l-Messija, is-Salvatur imwiegħed. Il-problema bl-iskribi u l-Fariżej kienet li huma ma emmnux dak li kiteb Mosè. Huma xtaqu t-tifħir tal-bnedmin sħabhom u minħabba f'hekk ma setgħux jagħrfu u jifhmu l-Kelma ta' Alla. Minħabba s-suppervja tagħhom ma setgħux jisimgħu l-vuċi ta' Alla. Alla juri lilu nnifsu lill-umli, lil dawk li jafdaw mhux fihom infushom imma f'Alla. Il-Mulej jiftaħ il-widnejn ta' dawk li huma ħerqana biex jisimgħu l-vuċi tiegħu, u hu jimla lil qalbhom u lil moħħhom bl-imħabba u bl-għerf. U inti, tisma' l-kelma t'Alla bil-fidi u l-fiduċja, u tħalliha tibdel lill-ħajja tiegħek? Mulej, imlini bl-ispirtu qaddis tiegħek, ħalli jien nisma' l-kelma tiegħek b'attenzjoni u nobdiha bil-ferħ. Marija, ommi għażiża, bħalma int ħallejt il-kelma ta' Alla tgħammar fik, għallimni biex f'ħalek ma nħalli l-ebda kelma ta' Alla tmur fix-xejn, imma nagħmel ħilti biex fija l-kelma tiegħu tagħmel frott ta' għemejjel tajba. Ammen.